Gyz kasamy. Awtory, Bazar Şalyýew. Haýtgül Hudaýberdiýewanyň ruhuna bagyşlanýar. Bu kasam magşugyň aşygyna bakyp, däldi eden wepalylyk kasamy. Ol gara doganynyň zaryny çekip, Ýeke ýalňyz geçen gyzyň kasamy. Däldi söwer ýaryn ugradyp jeňe Ojagyna wepaly gelniň kasamy. Bu beren sözüne ygrarly bolan Bir täsin ykbally gyzyň kasamy. Ähti ýalan duşman haýynlyk bilen Jahana dolanda bu urşuň ýaňy. Dogany uranda Watan goragyna Haýytgül on alty ýaşapdy ýaňy. Ýaş hem bolsa, dogumyna daýanyp, erkekleň ornuna durmaly boldy. Entek bili bekemedik juwan gyz tylyň kynçylygyn görmeli boldy. Gojalyga ýeten ene-atanyň, maşgalaň keşigi düşdi başyna. Ýardamçysy boljak jigisi Çary Ýaňyja ýetipdi on bir ýaşyna. Ýaş hem bolsa, düşündi ol durmuşyň ajysyn-süýjüsini çekmelidigine. Mukaddesligine Watan goragynyň biliňi berk guşap çykmalydygyna. Pagta ýygdy, orak ordy meýdanda. Irden gidip, giçlik öýüne gelerdi. Hatda gazy gazyp haşar edende deňdeş oglanlara nusga bolardy. Bäsdeş joralaryny galdyryp yza öwgi sözi bilen baýrak alardy. Agyr işde argynlygyny duýmazdan, göwni göterilip, monça bolardy. Jumamyrat ýazardy her hatynda duşmana mert durup söweşýändigin. Didesine deňäp Watan topragyn şol ýeňişli güne garaşýandygyn. Söweş meýdanyndan gelýän bu hatlar naçar gyzy ýeňşe ruhlandyrýardy. Sebäbi doganynyň ganym duşmany ýeňip geljegine ynamy bardy. Hat gatnadyjynyň gelýänini görüp, tama bilen oňa bakan haýdardy. Hemişe islegim bitip duranok, käte hatly, käte hatsyz gaýdardy. Haýytgül alypdy Jumamyratdan kyrk üçüň maýynda iň soňky haty. Umytly gözlerin dikip ýoluna ynamly küýsärdi süýji pursady. Yssyny, sowugy bilmän işledi, arzuwlary hasyl bolaýjak ýaly. Çola ýerde Sessiz aglaýardy ol. Bir begençli habar geläýjek ýaly. Il-gün bilen ýeňşe ýetdi Haýtgül. Ýurduna dolandy nesibe çeken. Ýöne Garabagyr Jumamyrady garşylamak täleýinde ýok eken. Ýeňiş güni ýetip geldi gerçekler. Ok degip aýakdan çoluk bolan bar. Söweş meýdanynda mertlik görkezip, goluny aldyryp, golak gelen bar. Bir ýerlerde saklanýandyr ol. Belkäm, jany sagat bolsa başgasy hiçdi. Inçe umyt bilen bakýardy ýola, gije-gündiz zähmet çekip garaşdy. Ýöne hakykata boýun synmasaň, ahyr seni tabyn edýär özüne. Ol şu wagt urjakdy urşa tapanyň gabarçakly eli bilen ýüzüne. Ýyllar durna hatar deý geçip dur. Indi haýt gül ulaldy hem ýetişdi. Tebigatyň kanunyndan gaçma ýok, Oňa sawçylaryň nazary düşdi. Söz aýtdylar onuň hossarlaryna. Ata-enesine çuň hormat goýup, gyz düşündi mähremleriň halyna ýüregini açdy olary söýüp. Durmuş toýy hakda edemok pikir. Men ony doganym gelinsoň etjek. Şudur ömrümdäki ýalňyz kasamym Ýokdur ony meň kalbymda özgertjek. Garaşdy gyz. Agasyna garaşdy. Gaýduwsyz esgerden derek bolmady. Kaýyldy ol maýyp müjrip gelse-de, gelmedi ol. Gelmedi ol. Gelmedi. Akylly, edepli, ygrarly gyza. Hyrydar bolýanlar tapylýa hergiz. Oňlap hossarlaryn söýgüläp özün hemmäň nazarynda zähmetsöýer gyz. Obaň ýaşullaryn ortada goýup ýene oňa söz aýdýanlar kän boldy. Gelenlere kasamyny ýatladyp ýöne gyz olaryňam sözün almady. Hudaýberdi aga, Ogulnyýaz eje. Synlap bilmediler oglunyň boýun. Ýurdun täzeledi olaň ikisem, Görmän gyzlarynyň durmuşda toýun. Görşüňiz dek, ykbalyň we Haýtgülüň Şowlulyklar bakyp ýaran bolmady. Jigisi Çarynyň maşgalasynda ýaşap, meýdan işlerinden galmady. Ol obadaşlarynyň arasyna däl, hatda goňşulara seýrek gelerdi. Toýda, tomaşada görünmezdi kän, onuň bar küýsegi zähmet bilendi. Pagtany köp ýygyp alardy sylag. Onuň hem syrdaşy giňiş meýdandy. Gaýgy-aladasyn köpüň içinde zähmet çekip ýeňýändirin öýderdi. Guwanyp Çarynyň ogul-gyzlaryna egisýärdi şeýdip ýüreginiň dagyn. Garrylygy ýetip sylandy ilde çekip agtyklarynyň sallançak bagyn. Ahyr ýaşynda-da kellesine ol nagyşlanan el tahýasyn geýerdi. Iki örüm saçyn öňe goýberip, kasamyna ygrarly bolup gezerdi. Garaşdy. Gelmedi. Gelmedi dogan. Soňky pursatda-da şoňa garaşdy. Gyzlyk mertebesin buýsançly saklap, segsen ýedi ýaşda bakyýa göçdi. Görgi gördi. Ýetmedi ol wysala. Ykbal bagş eýledi agyr kysmaty. Ýogalanda bardy oň gysymynda Doganynyň suraty, iň soňky haty. Il içinde gaýratyndan tanalan, Nusgalyk keşbinde synmaz erki bar. Nesillere goýup gitdi görelde, Urşa ýigrenç, ýaşaýyşda görki bar.